Shwmae, gobeithio bod chi'n mwynhau'r diwrnod agored ar-lein. Fy enw i yw Heledd ac fe fyddai'n rhoi cyflwyniad cyflym i chi am ffioedd a chyllid i israddedigion, gydag ambell i air o gyngor hefyd ar sut i wneud cais. Yn y Brifysgol, bydd dwy brif elfen y bydd angen i chi dalu amdanyn nhw, sef ffioedd ddysgu a chostau byw. Y ffioedd ddysgu sy'n talu am eich addysg a'r costau byw sy'n cynnwys pethau fel llety, bwyd, teithio ac yn y blaen. O ran y ffioedd ddysgu, mae cymorth ariannol ar gael i fyfyrwyr o wledydd Prydain a'r Undeb Ewropeaidd. ac yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, mae'n bosib y gallwch chi gael grant ar ben y Prif Fenthyciad ar gyfer Ffioedd Dysgu. Bydd benthyciad cynhaliaeth ar gael i chi er mwyn talu am eich costau byw. Mae amrywiaeth o gymorth ychwanegol a allai fod ar gael i chi hefyd, gan gynnwys grantiau a bwrsariaethau. Byddwch yn derbyn eich benthyciad cynhaliaeth oddi wrth y cwmni benthyciadau myfyrwyr mewn tri taliad yn ystod y flwyddyn. Mae'n bwysig cofio does dim rhaid talu grantiau yn ôl, ond mae angen talu'r benthyciadau yn ôl. Mae myfyrwyr yn talu'r benthyciad yn ôl ar ôl graddio, ac ar hyn o bryd mae angen dechrau talu pan fyddwch yn ennill mwy na 21,000 y flwyddyn. Bydd yr ad-daliadau yn cael eu tynnu o'ch cyflwg bob mis ar sail faint rydych chi'n ennill, Nid faint wnaethoch chi ei fenthyg. Ar ôl 30 o flynyddoedd, fydd dim angen talu unrhyw swm sy'n weddill o'r benthyciad. Ar ôl y diwrnod agored ar-lein hwn, fe fydd hi'n werth cael cipolwg ar y gwefannau hyn, Gwefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr. Mae gwefan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr yn llawn gwybodaeth am fenthyciadau, adaliadau a llawer mwy. Mae'r cylch yn dechrau'r gwanwyn nesaf ar gyfer ceisiadau newydd. Bydd angen i fyfyrwyr o Gymru fynd i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae cyfrifiannell wych i'w chael ar y wefan honno. Ewch draw i'w defnyddio er mwyn i chi gael syniad ar faint o gyllid y gallwch ei gael. Mae Aberystwyth yn cynnig detholiad gwych o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau, gan gynnwys gwobrau academaidd a bwrsariaethau preswyl. Rydym ni hefyd yn cynnig bwrsariaethau ar sail eich sefyllfa ariannol, sydd wedi gysylltu â'ch cais cyllid myfyrwyr. I gael rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaethau a'r bwrsariaethau sy'n cael eu cynnig yma, ewch draw i'r fideo ar Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer eich cais cyllid myfyrwyr. Yn gyntaf, gwnewch eich cais cyn gynted ag y gallwch chi. Yn ail, cofiwch roi'ch enw llawn ar y cais, bydd hynny'n golygu bydd eich cais UCAS a'ch cais cyllid myfyrwyr yn cael eu cysylltu'n uniongyrchol, ac felly y byddwch yn cael eich arian yn brydlon. Yn olaf, os hoffech chi gael eich ystyried yn fwrsariaeth, cofiwch roi'ch caniatâd i rannu gwybodaeth ariannol. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am daliadau, cyllid, neu ffioedd, mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y sgrin. Diolch am wrando, a mwynhewch weddill y digwyddiad!